Hello semua ya, bertemu baru kita ba video ke sekali tu. Jadi aku deka masan ngagai kita semua, barang siapa ke belum nekan like, subscribe, no lucing min ba baruh dia. Kita tu nekan utai tigiti ba baruh dia. Enda rugi enti kita nekan subscribe. Like lalu cimit ba baruh dia nama kebuah laban nadai bebayar no private empa ambis free of charge enjoy this video. Miring. Asal kitai Iban nemu miring lalu nemu nama perengka dikena kitai nyedia ke piring enggau nemu leka biau. Nyadi adat miring tu bepun ari Raja Semerugah ke milih sapa ke antara Sempulang Gana enggau Bujang Ining iya nya Bujang Ining tu anak Tegur Maung Lubang

Dia deh sempulang gana mai antu, mai jelu, mai laut, mai punut, mai cina, mai belanda, mai petara enggau semua tai ke enseput ke bisi datai makai besama sempuru sama miring enggau iya dia dikena iya meri basa ngagai sida nya tadi. Miring mega sebengkah pengawa suah dipeda maya Gawai mayuh kitai saru nama tuju piring lalu nama aja perengka dikena kitai miring enggau bekanika tusun piring. Pengawa miri entu mayuh tuju baka kena ngelaluka pengabang ti datai. Miri entu mega dikena kitai meri terima kasih ketegal pemayuh utai ulih kitai ba taun ti udah. Miri entu mega dikena kitai minta pemujur ba taun ti ka datai enggau nama-nama pengawa ti dikedeka ti gaga. Nyadi diatu aku deka ngerintaika nama aja perengka tauka kereban ti dikena kitai Miriang. Dara Santi munyi ku sida ari Panggau tengku kitai ba dunya nyata tu nyebut iya nya Siri. Dara Chelum ku sida ari Panggau. Sedi ku kitai Iban. Dara sandu, ko sida ari Panggau, daun ruku, ko kitai Iban. Kumang, dara simbut, ko sida ari Panggau, letup tauka rendai, ko kitai Iban. Kumang, dara bagau, ko sida Panggau, semakau, ko kitai Iban. Kumang, dara ganggam, ko sida ari Panggau, penganan, ko kitai Iban.

Nyadi pemeyoh utai dikena miring nya tadi mesti nitihka ungkup piring nya. Enti piring nya lapan, semua utai dikena nya tadi mesti lapan iti magang. Nyadi tu mayoh amai orang saru. Ketebal agi sida ke nembiak mayoh enda nemu tusun piring enggau nama reti piring.

Piring tuju, piring gawai, piring bujang berani. Piring lapan, piring nyangkung, meri makai tauka minta. Piring semilan, piring nyangkung, piring turu, lalu laluh piring tugung ke ba endur nya magang. Lalu leka piring lebih ke ari semilan baka piring sepuluh, sebelas, dua belas nyentuk ke lapan belas piring turu lalu laluh piring enda tau diempa mesti dituruk ke dia magang. Nyadi diatu aku deka bekunsi bekening ngerintai ke nitih ripih engkah perengka piring maya kitai miring. Genselan dunggul manuk ti ditisil ngarah dipalit ke ba jari tauka dikening sida ke enggau sama miring. Lumur dua. Engkah keterubah iya penganan iri siti ba tengah-tengah pinggai ti dikena miring. Nyadi penganan tu dikumbai kitai ba adat miring iya nya indu piring. Lumur tiga. Engkah ke pinang ngelingi pengana nya tadi nitihka berapa leka piring. Lumur empat. Engkah ke daun sirih antara siram pinang ti udah disapu enggau kapu nyadi sirih nya tadi anang nyarikka iya. Lumur lima. Engkah ke daun sedi. Lumur enam. Engkah ke daun ruku nitihka penyampau leka piring. Lumur tujuh.